Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu aleyhi wasallam thumma ammaa ba'd obboleen assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu Hadiisa sahiiha bukhaarii keessatti dhufe ergamaan rabbii aleyhi salaatu wassalaam abbaan bakrii gaaf tokko ergamaa rabbii bira dhufeetiin yaa rasuulallaah yaa ergamaa rabbii callimnii ducaa'an adcuu bihi fi salaatii yaa ergamaa rabbii mee du'aa'ii takka na barsiisaa Kanin Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti kadhadhu, eegan salaata kiyya xumure booda salaatuma keessatti eega tashahhuda attahiyyaatuu taa'ee, gartee waan qara'amu salawaata ala nabii attahiyyaa salawaata eegan xumure booda gartee du'aa'ii takka na barsiisaa, tanin Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti kadhadhu je'een duba. Namni akkana je'u kuni eenyu beeytanii? Abbaa Bakriiti duba. Afdalu insaanin ba'dal anbiyaa Irra caalaa namaa eega anbiyaati. Anbiyaa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa booda gartee namni caalumminaan sadarkaa durarra jiru Abbaa Bakriiti duba. Namni baratu Abbaa Bakriiti. Ka barsiisu immoo ergamaa Rabbiiti alayhi salaatu wa salaam. Duba ergamaan Rabbii nama guddaa kana Abbaa Bakrii saahiba isaa ka jaalatu kana du'aa'ii gartee maal barsiisa dhiiroo? Wahuma jabduu gartee nama jaalatu barsiise ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Wahuma jabduu gartee nama sitti jabaadhaaf dhaamta. Duuba ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam Abbaa Bakriin akkana jechuun isaa deebise. Je'i Rabbii kee karadhu. Allaahumma innii zalamtu nafsii zulman kathiiraa. Yaa Rabbii kiyya ani gartee lubbuu tiyya miidhaa hedduudhaan lubbuu tiyya miidhee jira. Gartee miidhaa adda addaatiin bittaqsiiri wal macaasii diliilee adda addaa dalaguun akkasuma immoo gartee ibaadaa narraa eeggamtu keessatti laafee talisee yaa Rabbi miidhaa hedduun lubbuu tiyya miidhee jira. Walaa yaghfiru dhunuuba illaa anta yaa Rabbii kiyya namni dilii tiyya gartee naaf araaramee Dilii tiyya narra harcaasu waa hin jiru yooni fi ati hin tahin faghfir lii maghfiratan min cindika yaa rabbii kiyya araarama si biraa tahe naaf araarami jedhi warhamnii rahmata naaf godhi innaka antal ghafuuru rahiim ati yaa rabbi subhaanahu wa ta'aala ka akkaan gartee diliilee teenya akkaan gartee irra namaa dabru akkasuma immoo ka akkaan rahmata nuu godhu sumaati yaa rabbi dilii tiyya irra naa dabri je'i je'een ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam abbaa bakriitiin duba du'aa'ii tana hogganii fi gartee tashahuda keessatti attahiyyaatuu dhumaa hogganii fi jettee xumurte booda du'aa'ii tana kadhachuun rabbiin subhaanahu wa ta'aala dilii teenya hundaahuu akka nuuf araaramu nu gooti duba Du'aayi tana namni barate Abbaa Bakriiti. Ka barsiises Ergamaa Rabbiiti Aleyhi Salaatu Wassalaam. Irra waliif deebina. Je'i je'een Ergamaan Rabbii Aleyhi Salaatu Wassalaam, Allaahumma innii zalamtu nafsii zulman kathiiraa. Yaa Rabbii kiyya! Ani gartee miidhaa hedduunin gartee lubbuu tiyya miidhee jira. Walaa yaghfiru dhunuuba illaa anta. Ka gartee dilii tiyya naaf araaramee narraa harcaasu waa hin jiru, yoonifi si qofa tahe malee. Ati malee namni naaf araaramu waa hin jiru. Faghfir lii maghfiratan min indika Yaa Rabbii kiyya araarama si biraa tahe naaf araarami dilii tiyya irra naaf dabri. Warhamnii rahmata naaf godhi innaka antal ghafuuru rahiim Ati kan gartee hedduu irra namaa dabru dilii gartee gabrichaa namaaf araaramu suma akkasuma immoo ka rahmata ballatu rahmata namaa godhu suma. je'i jeen ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dikrii tana tashahuda aakhiraa gartee xumura tahiyyaataa keessatti yoo ka jettu taate rabbi subhaanahu wa ta'aala dilii tee hundaa hoo siif araarama duba eega barte sheer godhi obboleessa obboleeyyan kee yaadachiisi ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam addaallu ala alkhayri kafaa'ili namni gartee khayrii takkarra nama tilmaame hogganii fi namni gartee waan sanitti hojjete Ajirii namni sun itti hojjate arkataa jee tanaafu eega du'aayi tana bartee share obbaleyyan keetif godhi rabbi nu hundaahu gartee araarama isaa warra arkatu warra akkasuma immoo rahmatni rabbi isaan ha gogu rabbi nu haa godhu ija rahmataatiin rabbi haa millatu nama video tana share godhi wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu.